Kon ta bai? Aki ta ku Health and Wellness Coach Olga Job y welcome na What's Cooking at Esperamos! Nos ta na Kur'alu i awe nos ta bai traha un rice noodles ku lechi di koko i pindasaus i tambe un smoothie di aluei. Pero promé bin kumi i ban shòp na Esperamo Supermarket. Awe mi a skohe pa mi traha un plato vegan òf vegano manera nos ta bisa. Aki na Esperamos ten un surtí hopi grandi di kumindanan vegano òf alternativanan di karni ku bo por haña ku ta smak masha masha dushi mes. Ora bo ta hasi bo komprasnan, ta hopi importante pa bo kumpra hopi bèrdura i fruta. Mas tantu kolor i diferente kolor bo skohe, mas tantu nutrishon i vitamina bo kurpa ta haña. Tambe ta hopi importante pa bo lesa kiko tin den bo produktonan. Tin hopi kuminda prosesá ku tin hopi ingrediente ku tin hopi kímiko den dje. Esakinan no ta bon pa salú. Dus wak bon kiko bo ta kumpra. Skohe produktonan ku tin ménos ingrediente ku algu ku bo ta komprondé anto ku ta mas mihó pa bo salú. Ok, nos ta bèk di e speramos, anto nos ta kla pa kushiná un delisioso plato awe ku mi ta hopi hopi kontentu pa mustra bosnan, ku ta e rice noodle trahá di koko ku pinda. Manera bo a tende, pinda manera pinda sous. Pero awe mi ta bai mustra bosnan kon bosan por traha un pinda sous ku ta holístiko, organic, anto sin tantu kímiko mané nos a cumpra. Nos ta cuminsa na sende nos panchi. Mi ta cuminsa prepara un bari berdura. Mi ke mustra boso anki nos tin awe. Nos tin konoflo cu nos siboyo cora. Enton mané mi a splica den supermarket ta hopi importante pa tin hopi colo den e plato. Boso mas colo nos tin mas nutricion nos ta haña den nos curpa. Nos tin tambe nos pimenton cora cu berde. Anto nos tin nos kolo or ahel. Anto ri tambe nos tin nos wòrtel. Nos tin un ariña di koko ku esaki ta pa nos dushi sous di pinda. Anto nos tin silantro, peregil, anto siboyo largu. Nos ta kuminsá ku hinka un tiki zeta di koko. Esaki ta un zeta di koko organe ku bo paña na e speramos. Zeta di koko ta hopi bon pa salú. Nos ta usa el pa nos kutis, pa nos kabei i pa kushiná. Entonces nos ta kuminsá na hinka un tiki zeta den nos panchi. Anto promé ku tur kos mi ta bai kuminsá pone e siboya kòrá pa kushiná. Pues un tiki asina aki. Tamten esaki sezel. Mi ta kuminsá splika bosnan ta dikon mi ta pone e kosnan manera siboyo ku konofló promé. Esakinan ta kosnan tiki mas duru, dus esaki ta algu ku nos ke hasen tiki mas moli pa nos kuminda. Nos ta pone e konofló tambe. Anto chèk pa make sure ku e e kandela ta na mei mei, ke no ta muchu kayente, sino tur e berduranan ta kima. Nos no ke kimamentu den kushina, bo mester sa. Nos ta laga esaki nan kushina eventjes. Anto nos ta kuminsá na hinka nos wòrtel. Esaki tambe ta algu un tiki duru, dus nos ke pa e tambe bira un tiki mas moli pa nos plato. Nos anto wak e kolónan regenboog. Nos tin ku pensa riba regenboog, hopi koló, mas tantu koló nos tin den nos kurpa. Mas tantu nutricion nos ta haña. Nos ta bira esaki un tiki. Hum, ta oler masha masha dushi mes. Great aki nan no. Mi ta sinti mi great aki na Cur Alo. Cu tur mi productonan di Esperamos. Hopi great. Mi ta bin hinca e Promenton Corra. Mi no ta bai hinka tur aden, pasobra ta hopi importante pa nos kome bèrdura ora nan ta kurú tambe. Pasobra ora nos ta kome e bèrduranan kurú, nos kurp a por usa mas e vitamina ku e mineral. Pasobra ora nos ta kushiná tur e kumindanan, nos kurp a mester usa mas enzymes pa kibra nan. Dus ta hopi importante pa usa e parti di e bèrduranan kurú, no? Pues ta hopi bon pa e kurpa. Plus, si bo ta un hende ku ta interesá pa baha di peso, Ora bo ta kome kumindanan un tiki mas kurú, ku no ta kima bo stómano, pasobra obiamente manera siboyo ku konofló nos por kome kurú, pero mi ta papiando manera kosnan manera bèrdura, salada, spinazi òf bo sa e pimentònnan, promentòn. E ora eseinan tur ta bin yuda pa e kurpa usa mas energia pa kima nan. Cu locual nan tin, esey nan ta yama nan negative calories, anto esey practicamente ta cu ora nos cuminsa come nan, nos curpa ta usa hopi mas energia pa kima nan, anto esey nos curpa ta bay ba di peso, pasobra ta mane un ehercicio nos stoma ta haciendo pa nos kima e vetnan cu nos kier. Nos ta bay un tiki mas nos stof, mi ta cuminsa na hinca un tiki di e ciboyo largunan aden. Tin hende ta haña un tiki kimamenti stoma ora nan kome siboyo largu kurú. Ami ta gusta kushiné un tiki pasobra e tin haña un tiki de smak. Pero si abo ta un hende ku tin problema ku stoma, mi ta rekomendá kushiné un tiki tambe. Oke, nos tin un tiki di nos promenton Hel. Anto un tiki den nos promenton berde. Nos a wak regenboog. Bunita. Nos tin un tiki cilantro den nos cuminda. Cilantro ta duna hopi bon sabor. Anto cora nos ta haciendo un Asian dish. Des un plato asiatico cu un tiki. Caribbean twist den dje. Dus nos ta hinka nos cilantro cu nos pieterseli cu ta echt nos partinan di Caribe. Esaki ta dispe cushina, dispe e smaak. Mas smaak, mas berdura bo hinka den e bo cuminda menos condimento bo tin cu usa. Pa condimento awe mi ke bay usa e marca Brac, esaki bo pañe na Esperamos. Brac ta un condimento organico anto hopi hende no sa. Ku den e parti di e kondimentunan tin hopi msg aden, msg manera nan ta yamanan na ingles, òf GMO, anto hopi des einan tin hopi kímiko den nan ku por bin habri bo apetit, stroba bo salú. Dus ta hopi importante pa ora bo usa bo kondimentunan bo usa orgániko. No esaki tin binti kuater spices aden. Nos ta stap hinka un tiki den nos nos plato aki. Anto tambe e otro un. Mar of e otro un produkto di brak ku mi ta gusta ta e liquid aminosnan, anto esaki ta un alternativa di soya ku nos por usa. Esaki ta eigenlik bin trese of duna e plat hopi mas sabor, anto e ta hopi great pa kushiná plus bo ta aña tur e vitamina i mineralesnan di e amino ku nos mester pa nos kurpa den e bòter aki. Nos ta spray e, bo ta spray e kantidat ku bo ke pero bai poko a poko kuné así pasobra tin un tiki salu. Nos ta sigui na kushina nos berdura, awor aki mi ta bai kuminsá prepara mi sous, aki nan mi a kuminsá kushina mi awa, mi awa herbé, esaki ta bai tapa e noodlesnan, anto pa save time ora bo ta kushinando bo por hasi tur kos pariu, bo ta laga bo awa kenta. Lag'é kushiná, bo ta hasi bo bèrdura, bo ta bah'é, lag'é kushiná, anto tanten awoki mi ta bai kenta mi lechi di koko. Akinan nos tin nos lechi di koko, tambe di esperamos. Anto nos ta dispone un tiki, asina bo e ta diki, dus mi ta bisa semper pone un tiki, anto si bo ke mas. Semper bo por agregá mas. Lo esaki nos ta lagu'é kèn ta un tiki. Anto mi ta bai splika bo esnan ta pakiko esaki ta egelik. Nos sous di pinda nos ta bai trahel e awe ku Justin. Esaki e marka Justin ta un marka di pinda ku no tin tantu ingrediente aden. Anto manera mi a splika ta hopi importante Pa nos lesa e e labels nan pa nos por make sure cu lo cual tin aden no ta sucu of cosnan procesa. Anto esaki ta un bon marca cu bo por haya nan esperamos cu ta un marca cu no tin tanto ingrediente aden anto e ta natural anto hopi dushi. Nos ta bai hinca un tiki cu a draye bon si prome so hopi bia e e parti di e e zeta nan ta bin ariba pero ora nos bolte anto nos draye e ta bira mezcla bek. Nos ta diz kuminsá na hinka un kucharada den nos lechi di koko. Mi ta laga esei kenta un tiki. Aki den tambe mi ta bai hinka un tiki di nos sason. Anto nos ta bai hinka nos liquid aminos di spuiten. El a kuminsá herebé ei kaba. Nos ta spuit un tiki nos amino liquids aden. Anto nos ta bai wiske pa nos mesk'é ku e pinda. Corta wak bon bo berduranan wak seta ok si bo mester sigui boltoe bo ta draai pero dime mi a cuminsa baie cabo paso manera mi a bisa mi ta gusta di mi nan un tiki mas duro ta ole dushi aki den hombo cla nos ta pa come abo ta cla pa come cu mi? un beki nos ta come. Eso. Awor mi ta koe un un bowl, bo por koe un un bowl asina aki, anto nos bai usa ariña di koko, nos ta bies pone un tiki ariña di koko, anto lokual nos ta bisa ku neakinan ta e lechi ku ta bisa ta kenta ku e pinda, nos ke hasieli un tiki diki ya ta bira sous, si no ta keda muchu papa papa den e pasta. Dus nos ta bai hinka un tiki di esaki ku a kenta kaba. Nos ta bai usa e cuchara aki tin tin mas mijo. Nos ta coge un tiki di e liquido anto nos ta bai mescle cu nos ariña. Anto dicon mi ta haci el'e separa paso si mi hinca e e ariña den mi pochi por ta e por bin pega of a por bin glock no. Dus akinan mi tin e chance pa mi echt mescle. Bo sa lo cuminsa bira mas diki caba. Mosan ta mira ku ora mi drai e ta bira manera un papa. Dus ta mihó mi mesk'l'e aki den, mi tin mas chèns pa mi por primi'é anto pa mi make sure ku no tin nada duru ni así. Mi ta hinka un tiki mas di mi lechi di koko aden, kies pa mi por sak'é bèk anto pon'é den e panchi bèk. Lechi di koko tin hopi vitaminas aden, ta algu ku ta Bin di nos paisnan di Caribe, anto coco tin hopi electrolida den, mas electrolida cu hopi di e juicenan di deportenan of e limonada di deportenan e Cuba ta haya cumpra. Coco tin hopi mas electrolida. Anto kico esey ta haci? Esey ta duna bo tur e soda of tur e potassium cu bo a perde na Corsou. Ta hopi importante pa nos kome e kumindanan ku ta bini di Kòrsou den ku ta bini di Karibe pasobra di nos por hinka den nos kurpa bèk lokual e ta pèrdè. Toh ya, nos ta soda hopi na Kòrsou dus ta hopi importante pa nos kuminsá hinka mas di e elektrolitanan. Nos ta sa mira konsistensia, kinan tin un pida duru dus mi ta kon primi esei, plach'é. Anto di ora bo ripará ku e ta bon bèk mi ta hinka el bèk den e panchi. Pone esaki aki banda nan. Mi ta usa mi wesk pa mi drai esaki. Corda baha e stof un tiki pasobra si no e ta cuminsa spat. Enton bo no ke pa e spat ni kima bo. Entonces bo tin cu baha e stof un tiki. El a cuminsa bira mas diki caba. Awor aki ta tempo pa nos bai hinca mas. di e pinda den e sous. Mi tin kames un kuchara aki den numa pasobra hopi bia ta bo ta usa un un pochi di pinda pa ora bo ta tra sous. E sous aki ta algu ku bo por tra pa pa salada, nos bai us'e pa nos pasta, pero bo por us'e pa kiko ta e geluk. Bo por usa e sous aki si bo ke riba pan of tin e ta pone riba batata dushi. Pero bo por us'é manera abo ke. Nos ta bolbe kue nos hues ke nos ta bire. Mi ta stòp eventjes pasobra mi tin ku tene kuenta ku mi tin esakinan ta ainda den un stof baho. Pero mi ta sigui kushiné. I esta bunita. No ta kreiit, wak? Naturalesa ta den bo kuminda. Ku a rabon señornan? i señorasnan. Ora nos kome, lokual bosan ta mira akí ta bira mi kurpa, mi wowo, mi spiritu, mi emoshonnan. Dus ora bo ta kome, mas bo kome mas kos ku ta bini di naturalesa, ku ta krese den tera, ku ta haña solo, ta einan nos ta bai haña hopi mas energia ku nos mester pa nos kurpa. Nos ta sigui bira nos saus. Bo ta mira e konsistensia wak kon bo ta gust'é. Si bo kere. Un tiki mas diki, bo por hinca un tiki mas ariña di coco aden, of si bo kere un tiki mas likido, bo por hinca of un tiki lechi di coco of un tiki awa. Manera mi ta mira aki, mi ta gusta sundimi, mi ta hinca dis un tiki pinda mas aden, pasobra ami gusta mi cumidanan cu pinda. Anto, manera bosnan ta mira, mi no a usa carni awe, nos ta trahando un plato vegano. Anto vegano ke men cu ora nos no ta usa ningun. producto di animal. Pero hopi hende ta puntra mi, Olga, di unda mi ta haña mi proteina si mi no ta come carni? Well, tin hopi hopi berdura, manera bo ta mira akinan, cu tin proteina den. E leche di coco tin proteina den. E pinda ta bien yen di proteina. Bo san sa gorila, toch? Nan tin hopi musculo pero nan ta vegano, nan ta come berdura so. Nos curpa mes por produci proteina, anto cu e apoyo di tur e berduranan cu nos por come ora nos ta vegano, nos por haya e proteinanan den nos curpa. Mi ta sigui bira bira esaki, mi ta ba e stof un tiki, anto mi ta bai hinca nutritional yeast den mi saus. Nutritional yeast ta un puyru. Ku tin hopi vitamina B-twèlf aden. Nos ta usa el e hopi ora nos ta vegano. Anto e ta duna e kumindanan un creamy taste, no. E ta duna el un creamy taste. Plus e tin hopi vitamina ku mineral aden. Nos ta stinka dies un tiki di nutritional yeast den nos sous. Anto nos ta sigui bira. Si bo ke traha un sous di keshi vegano tambe bo por usa nutritional yeast. Den Bossowes e ta duna e konsistensia di keshi, dus nutrition lees ta hopi hopi great pa bo tin den bo kushina. Nos ta paga nos stof aki nan, anto nos ta paga nos stof di sous tambe. Anto mi ta bai hinka mi rice noodles nan ku ta gluten free, gluten free ke men ke no tin gluten aden, anto hopi hende ta. hopi alergis pa gluten. Anto rice noodles no tin e kimiconan cu pasta normal blanco tin boso hopi bia e pasta normal e ariña de pasta blanco ta causa hopi problema di barica e ta sa cu hendenan ta gorda e ta gorda pero rice noodle esaki ta di Thailand esaki ta traha di Aros. Anto aros naturally no tin ningun gluten aden. Anto e rice noodles nan aki nos ta bin kele den awa kayente pero bo por hinke den awa friu of kayente. Hopi bia noodles normal, esun normal ku blanku na ei ku nan ta bende, hopi bia bo mester tin e awa. Herebe, pero esaki bo pon kele den awa friu of kayente manera bo kier. Ami a ponele aki den awa kayente pasobra esei ta bay kushinele hopi mas lie. Anto depende kuantu hende ta bay kome ku bo of bo ta kome bo mes bo ta pone e kantidat de kos di e nudelsnan ku bo kier. Mi tin un par di nudels ta bul aki pero tur kos ku nos usa nos ta usa. Nos lag'e warda dies pa binti munit. Nos pasta kushiná pa dies munit kaba, nos ta sak'e awa, nos ta drain e awa, anto nos ta pone bèk den e weya. Nos ta bai chèk riba nos sous, si bo ta gusta pa bo sous di pinda ta un tiki brùin man'e pinda, bo por hinka un tiki turmeric òf paprika den ku ta dun'e un tiki mas koló. Awe mi a disidí di hinka e binti kuater yerbanan akinan di brak aden, anto kumi. Ami no le kwets. Enton ami no le kwets tambe ta duna un kolo nèchi i tambe e nutritionalist. Bo tin ku chèk bon si si bo pindakas no tin salu pasobra esun aki esaki ku mi a kumpra no tin salu aden. Dus mi ta bai hinka un tiki mas salu den mi sous pero di purb'é ora bo ta kushinando anto era ei bo por wak si falta salu òf no falta salu. Kòrda e brèk ami no le kwets e likido pretu tambe ta duna e salu. Mi ta hinka un tiki pèper aden. Dios pa dun'é un tiki stasón. Anto nos ta bòltu i drai nos sous. Mi ta gusta e konsistensia, mi ta gusta ku ta un tiki diki pero tòg un tiki líkido. Anto e sous aki bo por bai us'el pa bo rice noodles òf bo pasta, pero tambe bo por us'el komo un drèsing pa bo salada. Oké, dus mi ta bai purbe'l e sous. Nan wak cu esaki ta smak? Umm. Hopi dushi. Hopi hopi dushi. Min por warda pa bosan probe. Awo aki nos ta bai habri nos wea di nos noodles. Nos ta hinca nos berdura den nos panchi cu e noodles nan aden. Anto si bo ke pone mas berdura bo por. Ami ta bai pone hopi mas berdura aden aki rato. Anto nos ta pone nos saus di pinda organico. Y nos saus di coco den nos noodles. Laga un tiki para den banda ya bo por usele pa bo salada of bo pone mas aden. Pero nos ta bay early bay mezcla e pasta cu e saus. Mi ke hinca un tiki mas saus aden. E ta hole asina dushi hum hum hum tin anin ka man come den mesora bo sa den cushina bo mester haña smaak bo mester bo sa goza have fun den bo kitchen bo kitchen no mester ta boring awor aki e tin un bon consistencia anto ri ami ta bay hinca e ora tur e cosnan ro esaki nan mi no a cushina nos ta hinca esaki nan aden. Ami ta gusta mi berd mi pasta cu mi berduranan cu hopi cosnan cu ta curu mane esaki pues nos ta den hopi mas vitamina plus bo bariga ta yona hopi mas lie entonces si bo ke bati peso nos ke make sure cu bo bariga ta yena hopi mas lie cu e berduranan asun berde nos ta bolbe mescla atrobe ha e colornan ta asina bunita. Awor ke mi ta kabe hinka mi cilantro esaki ta mane mas pa un garnish riba dje. Nos ta laga un tiki para patras pasobra riba e tayo tambe mi ke pone un tiki garnish. Mi ta pone e petersely mi tin ke un tiki mas promenton kora pasobra mi gusta berdura. Nos ta bolbe meskle atrobe. E cilantro ta dun'e hopi bon smaak. E coco ta hacele hopi caribense. Anto e pinda ta hacele tambe e parti caribense. Ma ne na Corsou aki nos gusta pinda saus. Anto e saus aki bo por vrise en, bo binke den frishider. Bo por cushina un par di mas cuminda cu ne. Dus bo por us'e p'esei. Anto nos ta bay us'e aki rato cu nos salada. Un cos cu tambe mi kier a usa ta. Nos microgreens di nos kunuku. Ahí bo ta mira aki tin arugula. Anto mas microgreens aden anto esaki nan tambe ta hopi bunita pa decoracion. Anto mas berdura berde bo come, dus mas blachi berde bo come, mas tantu bo kurpa ta bin detoxifica, e ta bin limpia, e ta bin limpia e lever, pasobra mas limpi e lever ta, mas miño bo salud ta. Dus tur dia purba come un tiki mas blachi berde ku berdura berde. Mi tin ke saki un tiki tambe riba mi mi noodles. Wak atrobe e kolonan den kuminda. Mi ta laga un tiki para pa e salada aki ratu. Antoeri nos ta kuminsá meskla nan atrobe. Esaki ta barat ta bo sa. Bo ta bo por unta semper ora bo ta vegano bo tin ku gasta hopi sèn. Bo sa kon ta e rice noodle no a kosta hopi sèn, pinda sous, pinda kas, si bo ke traha pinda sous, lechi di koko anto bo bèrduranan. A bo skohe lokual bo ke.